rũkiri rũru na ndĩ na mũtaramu kuma kũrĩa gwa Pafari Investment aya magĩkoragwo magĩgũteithia mũno mũno ikundi iria ciĩ cikorwo igĩka kĩndũ twĩtaga table banking na kĩmonimoni kana iria ikorwo ciĩka tene yetagwo merry go round kana mbeca iria ciaheanagwo cia ikundi kana andũ makanyitĩra ikundi mũndũ akaheo ngumbato no rĩu tũgĩciĩtaga table banking na ndĩna ũrĩa ndakwĩra ndĩna mũrũgamĩrĩri mũnene kana mũtaramu kuma kũrĩa wa Pafari Investment nĩ ũragĩthiĩ na mbere gũtũthomithia maũndũ megiĩ mbeca na wĩigithia na bwana mũnyua tũtanaikĩria rĩ Eh, ngwenda tũgĩcokereria wĩre mwĩroreri atĩrĩrĩ eh, twĩta gĩkundi rĩ mm, kana twĩta eh, tu- tuge gĩkundi nĩ kĩa mbeũ njĩthĩ rĩ eh, nĩ tuoka kũigithia rĩ mm, mĩeke ĩngĩtiga ta rĩu ndo- no no tũke mm, na he andũ muga andũ nĩ maigithĩtie mũno na mĩgũnda eh, eh, tũtikwenda kũigithia na mĩgũnda nĩ mĩeke ĩngĩ ĩrĩkũ ũngĩ- ũngĩkorwo ũgĩ- ũgĩtara ikundi ta ici kana mbeũ njĩthĩ aya marĩa maraigithia Eh. mĩeke ĩngĩ nĩ ĩrĩkũ ĩkuo ya ũigithia Ah, thengiũ mwangi nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu wakorwo ũkĩũria na nĩ kĩũria kĩega woria Mm. atĩ tiga gũkorwo andũ makĩigithia ciama-inĩ kana tiga gũkorwo tũkĩheana ũtungata ciama-inĩ Nĩ mĩeke ĩrĩkũ ĩngĩ ya ũigithia mm -hmm. tũkoretwo tũkĩhe andũ kana tũngĩhe mbeũ njĩthĩ mm -hmm. manyita mm -hmm. rĩu kĩrĩa twĩkĩte rĩ mm -hmm. nĩ tũkoretwo twĩna ngwatanĩro mm -hmm na makambuni ta rĩu marĩa maheanaga ngari mm -hmm. kana marĩa mendagia ngari mm -hmm. makambuni marĩa mendagia nduthi mm -hmm ona Mhm. nĩgetha andũ aya meta mbeũ njĩthĩ rĩ no moke Mhm. tũmateithĩrĩrie kũigithia thĩinĩ wa sekta ya transport Mhm. atĩ no tũthiĩ tũkorwo nĩ twaranĩria na kambuni Mm. ya toyota kana kambuni ĩrĩa ĩngĩ yendagia ngari Mm. twaranĩria nayo rĩ tũmĩre he andũ aya mbeũ ĩno njĩthĩ mbathi ĩmwe Mhm. wamane mbathi ĩmwe rĩ Mm. nĩ marĩhotaga kũrĩha o mweri o mweri kĩwango gĩkĩ kĩa mbeca Mhm. koguo andũ acio rĩ matinaikara kũrĩa mũciĩ Mm. metereire makandĩkwo mawĩra Mhm. mbathi yao ĩrĩkuaga haha thĩka ĩgĩũkaga nairobi Ĩĩ. thĩka ĩgĩũkaga nairobi koguo ũcio nĩ mweke ũngĩ Mhm. andũ mangĩkorwo makĩigithia me ta mbeũ njĩthĩ Mhm. ndĩna mũhiano wa andũ marokire Mhm. merĩga gũka haha makĩenda tuktuk Mm. andũ acio manyitani- manyitanire me ta gĩkundi Mhm. kĩa mbeũ njĩthĩ Mhm. no makĩrana atĩrĩrĩ to tuktuk nĩ irakua na nĩ irathondeka mbeca o mũthenya rĩ Mhm. handũ ha gũkorwo ithuothe tũtirĩ mawĩra rĩ kaĩ tũtangĩkorwo nĩ twacokanĩrĩria mbeca twagũra Ĩĩ. tuktuk igĩrĩ kana tuktuk ithatũ tweka atĩ koguo ũcio nĩ mweke ũngĩ tũtaraga andũ Mhm. ethĩ mangĩkorwo magĩka atĩ mangĩkorwo makĩigithia atĩ manyitana rĩ he kĩndũ mangĩthiĩ maigithie nakĩo mm -hmm. angĩkorwo matirĩ ithenya-inĩ rĩa gũkorwo atĩ no mhm. maigithie thĩinĩ wa mĩgũ thĩinĩ wa mĩgũnda mhm. arĩa nao mathiaga na boda boda rĩ mhm. tũgoka tũkamenya na handũ fulani rĩ nĩ harakirwo stage akwo stage rĩ kana nĩ harakirwo he moro ĩrakirwo koguo rĩ nĩ harabatara ũtungata ũcio wa wa andũ a boda boda Wa- eh. koguo andũ acio tũgũthiĩ tũmanyitithanie tũmere na hena handũ mũngĩũka mũkorwo nĩ mweka atĩa mũngĩũka nĩ mũ- mũkorwo nĩ mwaigithia Eh, nĩ tũkugire atĩrĩrĩ Eh. he mbe- he mbeũ nini na nĩ ũgire gũtirĩ gĩcunjĩ kĩnini mũndũ atangĩigithia Eh. atĩ o kĩrĩa wonaga rĩ Eh. no hote gũkorwo ũkĩigithia kana ũkĩiga kanyamũ eh, tuge atĩrĩrĩ mbeũ mbeũ ĩno nini yaigithia rĩ nĩ ĩrabatara eh, mbeca cirĩ to kũneo mũndũ ahũthĩre ĩgageka kĩngumba tondũ ndĩ ta niĩ kĩũmbe Ehe. na na wagĩkorwo ũkiuga eh, maũndũ maigana ona mũndũ a- andũ ma- gĩkundi kĩgĩ kana mbeca ici Ehe. rĩu rĩ na nĩ tuge ona nĩ twetĩkĩra ũhoro wa mĩgũnda Ehe. kana ona twambe twehere atiriri ati ndoka ndi gikundi Eh. kwanyu gwita pafari ri Eh. no njigithie ndi mundu kiumbe twambiririe hau wa mbere wĩta pabari uh, wĩta, wĩta mũndũ kĩũmbe no ũigithie gwitũ gwa pabari Mhm. na hena mĩeke m- ĩigana ona ũngĩkorwo nĩ woka nĩ waigithia he project tũkoragwo tũgĩka twĩta pabari na nĩ cibataraga andũ gũkorwo nĩ moka nĩ maigithia na nĩ maigithia- nĩ maigithia na ithuĩ tũrĩa cigana ũna Ah, project ĩrĩa nene mũno ĩkoretwo andũ magĩũka kũigithia rĩ nĩ project ĩgiĩ mĩgũnda andũ nĩ makoragwo makie ah, ũngĩrora thaa ici bũrũri-inĩ rĩ kwĩna wendia na ũgũri wa mĩgũnda ũrathiĩ na mbere Na njĩra mũno igũrũ mũno. na njĩra ĩ igũrũ mũno na ĩyo nĩyo tũngiuga biacara ĩrĩa ĩrũgamĩtie na ĩgekindĩra ĩrĩa ũmenyaga atĩrĩ na ingĩthiĩ ngorwo nĩ ndaigithia tĩri-inĩ rĩ tĩri wa mbere ona kũngiumĩra kĩ ndũngiuga atĩ nĩ wonire ya- nĩ mũtino Ĩĩ. ndũngiuga atĩ nĩ kumĩrire mwaki ĩhĩ tĩri hĩndĩ ciothe nĩ gũkũra ũkoragwo nĩ ũrakũra rĩu rĩrĩa tũreka project nene nene rĩ ta rĩu twĩna project tũreka kajiado hena project tũgũkorwo tũgĩka na manga hena project tũgũkorwo tũgĩka na gũkũ timaũ nĩ twĩtaga andũ mangĩenda kũigithia na ithuĩ tũgĩthiĩ gwĩka project ta ĩyo ya mĩgũnda rĩ magakorwo he mbeca mangĩrehe twandĩkanĩre tũthiĩ twĩke project mm. twĩ ta partners kana mm. tũnyitanĩire nao mm -hmm. kĩrĩa gĩgũthondekwo kumana na program ĩyo rĩ mm. makorwo o nĩ maka atĩa mm -hmm. nĩ mateithĩka mm-hmm. kumana na kĩgĩna kĩrĩa magũkorwo mekĩte atĩa mm -hmm. maigithĩtie maigithĩtie hey. Sasa tuge atiriri hey. ni ta ni ndi ta mundu kimbe ndina ciringi ciakwa cigana ona hey. kana tuge ta ru ndina eh, ndina kia handu hey No njũke kwanyu mu- mũnjakĩre arabu tũ- tũgayanage eh, ĩtagwo atĩa? Rent. Ĩĩ, No mũbango kũria. ũcio- mũbango ũcio wĩho Aha. mũbango ũcio wĩho na nĩ kĩũria gĩkoretwo gĩkĩũrio mũno nĩ andũ ũgakora mũndũ ta rĩu ena ena ena mburoti ona haha Thika Road Mm. no mũndũ ũcio rĩ ndarĩ na ũhoti mburoti ĩyo rĩngĩ agũrĩte rĩrĩa ciaumagara-inĩ Mm. koguo thaa ici nĩ gũthire gwakũra gwathiĩ gwakũra rĩ Ĩĩ. ũgakora ndarĩ na ũhoti wa gwaka nyũmba Ĩyo. ĩrĩkũ twagũrĩte mburoti ĩyo ngiri magana merĩ kana Mhm. ona ngiri igana Mhm. no thaa ici nyũmba ĩrĩa ĩrabatarania ĩkorwo ĩgĩakwo hau rĩ nĩ nyũmba ya mirioni thate Mm. nona Mhm. mũndũ ũcio rĩ agwĩka atĩ Mhm. rĩu nĩũkaga tũkanyitanĩra Mhm. nake Mm. twanyitanĩra nake tũgakorwo nĩ tũkũmwĩra atĩrĩrĩ na Mm. ithuĩ Mm. no tũthiĩ Mhm. tũkorwo nĩ twagwakĩra Mhm. nyũmba Mhm. cia gũkomborithia mm. handũ hau mm -hmm. no nawe rĩ mm -hmm. tũkandĩkanĩra mm. ũgũkorwo ũkĩruta mbia ici o, kana harĩ renti ĩrĩa ĩraingĩraga rĩ mm. nĩ ũrĩcokagia mbia ici mm -hmm. o mweri ũmwe mm -hmm. o mweri ũmwe mm -hmm. renti yaku collection hekĩ wago burani mm -hmm. ũrĩrehaga nĩgetha gĩkorwo nĩ kĩarĩha mm -hmm. nĩgĩeka atĩ nĩ kĩarĩha mbeca icio mm -hmm. ona kĩũria gũkĩũragio ũguo itakumenya mwena eh, kaũndũ ta kau no ta njĩra tondũ ũyũ nĩ wa- wa mbere nĩ rĩciria rĩmwe ithaka mũno Ĩĩ. tondũ twĩna cia andũ mena maburoti eh, na na to nairobi Ĩĩ, taũni-inĩ Ĩĩ. kũndũ kũngĩ prime no mũndũ nĩ- nĩ- nĩ agire ĩĩ, eh, nĩ agire mbeca cia gwaka buroti ĩĩ, tondũ akamĩrera wĩre mũrutwo ũcio atĩrĩrĩ ĩĩ, kamweke karĩa enako angĩũka kwanyu Eh. gagũtigĩrĩra atĩ kĩaya kĩu rĩ Eh. nĩ gĩatiga gũkorwo kĩa kĩa hau gĩkometie mbeca Eh. nĩ ena mweke mwararamu wa gũkorwo agĩakĩrwo akorwo akĩona mbeca ciake Eh. na ndarĩ na pressure nginya cia kũrĩha tondũ in- somehow nĩ ta rũni tiguo Eh, nĩ ta Nda- rũni. ndarĩ na nginya pressure cia kũrĩha nyũmba ĩyo, eh, rũni rũu tondũ nyũmba ĩno nĩ ĩrakĩrĩha Eh. wa mbere mũthikĩrĩria no ngũmenyithie ngwĩre angĩkorwo wĩna kĩea gĩikarĩte o ũguo gĩngĩkorwo no gĩgũthondekere mbeca Gwa Pafari nĩ tũrakorwo tũkĩran program ĩngĩgũteithĩrĩria to kĩa kĩu nĩ ũgũikara nakĩo mũthikĩ- ah, mũthikĩrĩ- ah, mwĩroreri wakwa ũikare nakĩo no wĩkore mĩaka ikũmi nĩ yahĩtũka mĩaka ikũmi yahĩtũka kĩrĩ o harĩa no korwo nĩ wokire tũnyitanĩre tũmenye na rĩu tũgwaka nyũmba ĩna ngoroba inya kana tũgwaka nyũmba ĩna ngoroba ithano kana tũgwaka nyũmba ĩna ngoroba ithatũ He mĩaka ĩyo ikũmi kĩngĩraikarire kĩ ya indo kana mĩaka ĩyo ĩtano kĩngĩraikarire gĩtakũhũthĩka rĩ nyũmba ĩyo ũgũkora nĩ erĩ nĩ erĩha thutha wa mĩaka ĩtano mĩaka mũgwanja rĩ wĩna nyũmba yaku ũrĩamũkagĩra mbeca kuma kũrĩ yo o mweri ũmwe o mweri o mweri Ĩĩ. kaundu kangi Ĩĩ. he gĩkundi gĩũkire Ĩĩ. kĩauga "Ũ- ũkuĩte mũna project na gũkũ gũkũ kajiado kana kũ eh, Kajiado. nĩ gĩoka kĩamwĩra ithuĩ rĩ twĩna mirioni citũ ithano Mm. nĩ tũkũmũne mũigĩrĩra kũndũ gũkũ Eh, eh, kana mũkĩgũre mũgũnda mũsubdivide eh, na ta rĩu kwĩna thĩna kũ- eh, thirikari eh, mũtongoria wa bũrũri nĩ ak- ena kĩrĩa twĩtaga eh, big four agenda eh, na ũndũ ũmwe wĩ agenda-inĩ icio imwe eh, ici inya rĩ Eh. nĩ housing eh, nä twakigura må gå nda kana nä twamå mwatå gå rä ra må gå nda kajiandå Hey. no andå tana må korwo må kä makä nao ona mamå rä hage ta, ta må ndå wä na broti Ah, kĩrĩa gwĩkĩte rĩ nĩ tũkoretwo twĩ ta pabari tũkĩrora nĩ atĩa tũngĩnyitanĩra na agenda inya cia mũtongoria wa bũrũri tondũ icio kambuni ciothe kana andũ othe magĩrĩirwo mm. gũkorwo mm-hmm. nĩ gũnyitanĩra maranyitanĩra na mũtongoria wa bũrũri nĩgetha mm-hmm. bũrũri ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere mm-hmm. nona koguo na ta rĩu tũgĩka project ĩyo tũreka kajiandũ kana project ĩyo tũgũkorwo tũgĩka na manga kana kũrĩa kũngĩ tũgũkorwo tũkĩona mũgũnda nĩgetha tũthiĩ na, na project ĩyo rĩ mm. ta rĩu he andũ makoretwo makĩruta wĩra EPZ Andũ aya a EPZ rĩ, aingĩ makoretwo nĩ kuma maumĩte kũndũ na kũndũ, angĩ makauma Gĩthii, angĩ makauma Nyahururu, angĩ Mũrang'a, angĩ Nyĩrĩ, magoka magacamania gũkũ EPZ, nĩkuo matumaga. Nĩwona? No mũndũ ũcio waranĩria nake rĩ, aikarĩte kũu mĩaka ikũmi. No rĩu ũkamũria atĩrĩ, thutha wa mĩaka ikũmi wĩra ũngĩthiĩ ũthire rĩ, ũngiumĩrĩra ha? Nĩwona? Koguo andũ aya tũthiaga tũrathiĩ tũkaranĩria nao Mhm. tũkamera he ũndũ mũngĩũka mũigithie na ithuĩ Mhm. tũkorwo nĩ twathiĩ ta rĩu tũgĩka project ĩyo ya kajiado kana tũgĩka project ĩyo ya namanga Mhm. mwaruta gĩcunjĩ kĩnini kĩnini kĩa mbeca mũgũnda ũcio tũgĩthiĩ gwĩka project rĩ tũgũcoka tũũgae Mhm. twaũgaya-rĩ tũmwĩre ũrĩa mũrĩrĩhaga kĩndũ kĩnini kĩnini twambĩrĩrie gũkorwo nĩ twa mwake nĩ twa mwake to ithuothe mwangi tũtingĩiganĩra tũtingĩiganĩra Nairobi Nairobi, na ĩĩ. tũtingĩiganĩra mataũni-inĩ nĩkĩo twĩ ta pabari tũronire kwagĩrĩire na tũkona kwagĩrĩire atĩ andũ no manyitane makorwo he nyũmba cia raithi mangĩthiĩ makĩirwo ũgakora andũ othe nĩ matuĩkire aikari kana nĩ meyoneire kũndũ mangĩkorwo nĩ meka atĩa nĩ maikara nĩ maikara Ĩĩ. Babarĩ. Hey. Ona by the way rĩ, tu- tukiarĩrĩria ũhoro wa ũratwĩra project Hey. na no wega by the way nĩ project irĩkũ yo mwena yo mwena wa Kajiado Ah, mwena wa kajiado taũni rĩ hena project twĩ nayo andũ marokire tũranyitanĩra nao maratwĩra ithuĩ twĩ na mũgũnda twagũrĩte haha kajiado taũni Mm. ĩka inya nĩ atĩa tũngĩnyitanĩra na inyuĩ nĩgetha tũkorwo to ithuĩ tũrabangĩte a- a- gwaka kana kwendia mũgũnda ũyũ Mm. tuoka rĩ meta me- meta partners tũraranĩria tũrerana atĩrĩrĩ ah, mũgũnda ũyũ tũgũthiĩ tũũtinangie twathiĩ twaũtinangia rĩ tũgũcoka tũũmake ti kana tũwendie kana tuona he ĩka ĩmwe tũngĩkorwo nĩ twaka nyũmba rĩ he mĩako tũgũthiĩ twa tũgũthiĩ twake andũ aya rĩ nĩ ũrathiĩ rĩngĩ ũgakora matirĩ na mbeca mangĩrahũthĩrire gũthiĩ gũtinangia matirĩ na mbeca mangĩrahũthĩrie gwĩkĩra billboard kana gũtangathithia nĩwona koguo ithuĩ twĩ ta pabari rĩ tũkũmateithĩrĩria mũgũnda ũcio ũthiĩ ikĩro ciothe ume mburoti cingĩkorwo no cienderio no cienderio andũ na andũ othe makorwo nĩ ma- nĩ ma- nĩ ma- nĩ ma benefit tondũ ta rĩu mũgũnda ũcio rĩ he airstrip ĩkoragwo ĩ harĩa kajiado Mm. mũgũnda ũcio ũriganĩtie na airstrip ĩyo ya Ka- ya kajiado he university m- mũnini a- a- deputy mũnini wa mũtongoria wa bũrũri arathire ara- ara- ara- araigĩrĩra ihiga wĩtagwo Ole- wĩtagwo ole kajiado university ĩrĩ o hau koguo nĩ mweke mwega mũno andũ marokire gũkorwo makĩigi makĩigithia na ithuĩ Ĩĩ. ndĩrenda o rĩngĩ tũikĩrie ĩĩ, na twacokereria ngwenda ũigire atĩrĩ acio ta rĩu okorwo nĩ twaigithia na ithuĩ rĩ Ĩĩ. na inyuĩ rĩ ĩĩ, eh, mbeca ici tũigithia na inyuĩ rĩ ĩĩ, te- bengi nĩ ndĩgũigĩtwo dividend ĩĩ, eh, kana eh, arĩa makĩgũrĩte shares ĩĩ, ithuĩ na ithuĩ twaigithia na ithuĩ rĩ Ĩĩ. na- na inyuĩ rĩ ĩĩ. eh, tondũ twagĩthondeka mweke wa biacara rĩ Ĩĩ. acio maigithĩtie nĩ mona kanyamũ ĩnĩ nĩ twacokereria twambe tũikĩrie tũgũcokeria ngatho mũno nĩ gũthiĩ na mbere gũtwĩrorera tabara nĩ kũigua therũka na tũrathiĩ na mbere kwaria ũhoro wa mbeca na to mbeca tu ũigithia wa mbeca igũgũteithia na ikorwo igũcokeria kanyamũ na twĩna mũta kana mũtaramu kuma kũrĩa gwa Pafari Investments twambe tũikĩrie tũgĩcokereria tũmenye kana ũngĩigithia nao rĩ eh, kwĩna kanyamũ ũkorwo ũ- eh, ũgĩkĩamũkĩra eh, thutha wa mbeca eh, gũkorwo igĩthondekwo twambe tũikĩrie tũgũcokeria thutha wa kahinda gatarĩ coho